Garamyrat janyň H and M Home Design kompaniýasy bar. Interýeriň dizaýnymy, gapy, aýna ýasamalymy, remont işleri, karaoçe jaýy noldan başlap guryp eliňi açaryberik goýberýärler. Mebelam ýasaýarlarmy?
Prosta sen düşündir şulara nähili mebel gerekdigini. Mesele däl. Aý gelin hany öýe girip bir keýjek eýleliň öňden aýtmaly awan ýalak bolsa. Hemişe şeýtýäňizow siz. Näçe 4 mant diýen 5 manda 1 mant gaýtaryn ýok goýarsyň. Goýsa ara öwüs goýsa. Diňe sen nälo hemme öwüs. Sen iň bar dükana girip bölüp çykaýsana. Beg oturman aýtýas. Ýa brat arkaýyn otur ber özü men işim bar. Aýalyň öýrenok gerek heleý uly. Men heleý uly nälo.
Nätdiň aý? Sen super železny heleý uly özüňem. Aýalyň goýberenok gerek oturmana. Aý gowy edip ýalbarsam goýbererim. Göreňdem.
Konse konsa çözäýiň onda sen hojaýyn öýde ýa ol hojaýynmy? Öýde men hojaýyn.
O barada gürrüň ýok. Onda beýdip ýörme-de, wapşe-de bir çykalga bar-a. Han aýtdy. Kämil marketde original doky satýan bet parfýumer magazin bolmaly. Şolardan bir gowja fransuski masyny doky alyp berýän toşno gidýän men şuny oturmana. A birden şonda-da goýbermesene. Näme goýbermäne, öýde meň özüm hojaýyn-a, ýesço men aýdaryn oňa näme. Ä, heleý, öýde meň özüm hojaýyn näme, znaçt, men bilerin, nirä gitmelidigini, nirägem gitme. Begenç, gelýärçä eken, banýaň gyrandyr oňar. Barýan edirin.
Aýra kelle. Snaçala men saňa gyran. Paltaňy şemala diýip, eglip, osuryp goýberýäň. Inim, bar odurjak gola-gola, iki çig oduraý-da, gaýrat et-de. Elgäp ýatyraý-a, goltugyň borsaý-a. Uff, äý, ýa sudýa, bärik giriberme. Içine gir-ä, içine gir. Bolmaýsa, gol sal, men görmedik bolaýyn. Elimi şeýtsem, goltugymyň deri görünýämaý. Podýom komandadan soň oýnap başlaýas, üns beriň! Podýom! Äý, ene, on minut çykýataýyn-a! Ýa-ýa-ýa, Neýmar, tur, oýnamaly, tur! Äý, Neýmar oýnajak galýamy? Ä, gelsene bäri, ýa, plasmas! Tans etmek gadagan! Maňa-damy? Ä, ä! Bir zat aýdaýynmy? Aýdalyň! Aý, bor, aýdama, aýdaryn-aý. E aýagy nöwze geçýätdiriňlaý. Meselemi?
Uuu. Ýaňkyň ýagdaýyny göräýdä, he, prosto. E, patsany, merdana şopdan sargan eşiklem geldi, göräýdä! Kak on seredäýdä, Wasyok, bu sportiwkaň materialyna material prosto ogom! Nirde bar, ýow! E, dost, postuň aşagyna silkasyny goýdum, sen prosto göräýdä bu magazyny. Material zat-a gowy ekeni, ýaman original zatlar satýa öýdene. E, maňa deňä bolan ýaly edip alypsyň-aý, dost, muny gowy oturdy egnimde, hä, şeýle gerek. Ä brat bu gün agşam meniň maňa geýmäni beräýsene men swidaniýa gitmelä bu gün oo. Gaýrat et brat sen sarona aýalyň gije çykarana oo. Ä çişik meniňem maňa bersene bu gün agşam oglanlaň biri ýaş toý etýädi geýip gideýinle gaýrat et. Oglanyň arasynda näme diýeňde-de bir orginalja zat geýip barsaň mukdary owurçaýdy-da. Hä? Aý bolýa bolýa alaýyn. Getirä şuny salalla.
Öý öý goýber goýber muna berjekka